Пӗлтӗр пирӗн республикӑра чухӑнлӑха чакарас енӗпе хушма ӗҫсем пурнӑҫланӑ. Пандеми вӑхӑтӗнче палӑртнине пурнӑҫлама йывӑртарах пулнӑ пулин те Чӑваш Енри ӗҫпе тивӗҫтерекен центр хӗрӗх пине яхӑн ҫынна яланлӑх е вӑхӑтлӑх ӗҫе вырнаҫтарма пултарнӑ. Халӑха ӗҫпе тивӗҫтерекен центр чухӑнлӑха чакарас тӗллевпе тӗрлӗ енре ӗҫлет. Вӗсен кӑтартӑвӗсем те курӑмлӑ. Пиндешиччӗре яхӑн ҫын ӗҫ вырӑнӗ тупнӑ пулсан, пилӗкшер хӑрӑх пиллӗкӗшӗ хушма пӗлӳ илнӗ. Тепӗр Пилӗк-ҫӗрӗшӗ харпӑр хӑй ӗҫне уҫма укҫана тивӗҫнӗ, вӗсем социаллӑ контрактпа усӑ курнӑ. Сегодня в Центре занятости города Чебоксар на учете Паянхи кун тӗлне Шупашкарта ӗҫпе тивӗҫтерекен центрта ҫӗре яхӑн ҫын социаллӑ контракт ҫырнӑ. Вӗсенчен аллӑшӗ аслӑ е вӑтам пӗлӳллӗ. Хӗрӗххи ҫыннӑн ӗҫ специальноҫӗ пур. Ҫак йышра ытларах хӗрарӑмсем. Чухӑнлӑха чакарас енӗпе Чӑваш Енре кӑҫал малалла ӗҫлесшӗн. Программӑпа килӗшӳллӗн икӗ пин те пилӗкшер ҫынна пулӑшу кӳме палӑртаҫҫӗ. Ҫав шутра пилӗкшер ытла хастар хӑйсен ӗҫне уҫма икҫӗр аллӑ пин тенкӗ, ҫӗр аллӑ ытла ҫын харпӑр хуҫалӑхне пуҫарма ҫӗр пин тенкӗ илме пултарӗ, палӑртрӗ Чӑваш Ен Ӗҫлев министерствин халӑха ӗҫе вырнаҫтарас енӗпе тимлекен пай ертӳҫи Лариса Ермакова. Ҫулталӑк пуҫланнӑранпа Шупашкар хулинче ҫӗре яхӑн ҫын Сайлӑ контракт ҫырнӑ. Вӗсем ҫӗнӗ ӑсталӑхалла илме е пӗлӳ шайне ӳстерме пултараҫҫӗ. Халех тарлӑкса тупӑш тума хатӗррисем валли те майсем ҫителӗклӗ. Центрта вакансисен ярмарккисене ирттереҫҫӗ. Фокус-ушкӑнсем йӗркелесе ӗҫ паракансемпе куҫа-куҫӑн тӗл пултараҫҫӗ. Ӗҫпе тивӗҫтерекен центр пулӑшӑвӗпе Виталий Вурманчев та ӑнӑҫлӑн усӑ курнӑ. Пӗлтӗр вӑл алӑ усса ларнӑ пулсан, халӗ троллейбус управленийӗнче слесарь пулса вӑй хурать. Тӑрӑшуллӑскер Ӗҫ укҫипе пӗрле патшалӑхран вунӑ пин тенкӗ хушма тупӑш илнине палӑртать. Ӗҫ тата кулленхи тупӑш пурри мӗн пур пурнӑҫа витӗм кӳрет. Ку енӗпе ӗҫпе тивӗҫтерекен центр халӑха малашне пулӑшу кӳме палӑртать. В прошлом году мы имели очень хороший, неплохой результат. Пӗлтӗр эпир социаллӑ хӳтӗлев тытӑмӗпе, муниципалитетсемпе, вӗренӳ заведенийӗсемпе тачӑ ҫыхӑнса ӗҫлерӗмӗр. Федераци шайӗнче пысӑк кӑтартусем пулчӗҫ пирӗн. Кӑҫал эпир ҫак ӗҫе малалла тӑсатпӑр. ӑна тухӑҫлӑ туса пырӑпӑр.
Республика кӑларӑм валли Юлия Дюкова, Инесса Потапова, Георгий Кривошеин.